Gin ma tye ka cwero cwiny wan noko matek tutwal wan macalo Acholi ma watye woko nyo watye in a diaspora en aye lakodi lok ming ming man ma otim boys pa Wod pa Ryemo tye ka dange kwede, tye ka lyere kwede nyo tye ka lyere kwede ni en etye ka lweny pi Acholi. Lok eni aye dong gin ma tye ka ngeto cwiny Acholi ma tye i nge diaspora loyo weng. Gin ma dong tye ka cwero cwiny Acholi ma tye i opposition loyo weng. Gin ma dong tye ka cwero cwiny Acholi ma tye i twok lobo mapat pat loyo weng en aye eno. Pien. Wan macalo Acholi wangeyo ni ngat ma lwenyo pi Acholi pe cito cato kaka. Ngat ma lwenyo pi Acholi pe cito cato kaka macalo Acholi bot Museveni, gamo cene ki bot Museveni makato milion pyerangwen bino yero opposition politician luwote-gu weng kwicikwicikwici tetengtengteng goyo wer mapol yerogi o tetengteng. Ci dok i nge pe tyeko bene wa mwaka acel, waco ni en dok itye i lweny pi Acholi. En oweko wan macalo Acholi ma watye i lobo Ulaya wawaco ni jo ma cwako tim Bosmic weng lupoya, luming, lubaba ki jo ma konygi peke dok jo ma pe twero niang ada tye kwene nyo lok goba tye kwene. Pe gitwero poko ada ki lok goba. Kono wudok ming pa otim ma gin loko, wutim loko gin ma pe bene tye coordinated, loko gin ming keken romo spending cawa, dakika aye pyerabic, pyeraboro nyo wang cawa abic nongo oloko gin ming keken, ikur ci ikur ita onongo biloko gin me niango, ento gin me niango mo keken pe ibiwinyo i kom lokke ma nongo oloko pi lwaki dakika mapol. Man aye tyen lok ma oweko Acholi ma gitye i diaspora gitye ka temme dok gitye ka mobilizing fund i yo weng ni Otim Boys omyero kineko. Acholi me i opposition weng gitye ka mobilizing ni Otim omyero kineko wek pe omedde ki nyweno wi Acholi. Wa cwali ma tye i NRM ma en otim tika tawo ni ibiringo bot otemo wanygi ki to dwongi-ni, kun pe gingeyo ni to dwongi ki otemo wanygi guciko kwak koko ma gitye i kuro tim boc mego akura. Pi nino laming acel-li, pe twero bedo ka nyweno wi acwali weng ci aweng ni tye ni yet Rwot, tye ki yet ladit moni, tye ki yet ludir tekwaro, diki yet ludito pa Katoli onyo Ash Bishop iyet ngat mo keken i cwinyi ma imito kun wa en macalo boss me gutim ni gwoko latin ne pe ngaye gwoko lutino ne pe ngaye ngaye pe twero wa timo gin mo keken bot latin ne mo keken pe twero konyo latin ne mo keken pe twero konyo ngat mo keken wa en macalo boss me gutim konyo en kene kene ngayo en I buk pa Luryeko nyo wan macalo luryeko, jo ma wakwano i level ma lamal, wawaco ni ka dong i lobo kany in pe itwero konyo ngat mo keken, dong ikonye keni keni. Ento ka wakonye in keni keni dok ngayo in, en aye dong durac. En aye dong waneno i cal laboya pien laboya en aye obedo ngat ma pe twero konyo lutinone dok pe twero wa konyo en kene kene ineno co gin malit loyo wan macalo lutino acholi me i diaspora wanongo ni jo ma gitye ka associating ki laming macalo Bosnia Gutemi omyero wanekogi weng En obicako i coc-cokke ka mogo ma gibuto ot otogo ma giyero yet i coco media, i YouTube onyo i TikTok ni wek ginong feva onyo ginong followers, ginong luming luwotgi ma cwako en lok ming ki lok ababa ki lok apoya ma megi-ni wanekogio. Ma mitte ni gicwiny i lobo, gicwinyo i ot, gicwiny wiye ot oto. Ma mitte ni gineko, gineko. Ma mitte ni kio agwo i kome, kio agwo i kome. Ma myero ni kiti ki yo weng i kome, kitiyo ki yo weng. Pien wan watye ka yweyo dikal. Dikal pa Acholi ka wan ti ywene, omyero wan pe wabedo ka nyibo ming mo keken i lobo Acholi nyo i lobo pa Luo, Lao, Alur, jo pa Dola, Anywak, Culuk. kacel ki lwok ducu ma tye i lwok lobo mapatpat wan watye ywe dyekal ngat mo keken ma tye ka nyibo ming ababa i dyekal ma megwa wan ciling ma megwa pe obibedo me cito ka capoting lacoo mo nyo latela mo ma ming wan cente wa tye me konyo luo nation tye me konyo lutino acholi Ineno bene yo cente watye me konyo lutino Acholi. Nanga oceniwa eni ni dong kom bedowa oloko tam wao cente mo me kampen pa ngat mo ma wan abicwalo peke cente ma wan abibedo ka jogone en aye cente me yweyo dikal pa lutino Acholi me jweyo dikal i lobo pa Acholi i South Sudan i Tanzania i Kenya kacel ki lobo ducu Ethiopia lobo ducu ma gitye dok lulwo tye iye. Man aye gin ma cente pa wan ma watye i diaspora wabibedo ka timone kwede. Cente ma megwa pe wabibedo ka miyone bot luming calo boss me gutimgi. Pe wabibedo ka miyone bot opposition politician mo ma ming ma diki mace catowa lokke doko bot NRM. Diki waci ni otema wany ber. Diki waco ni otemo awany rac. Diki waco ni otemo awany ber. Diki maco waco ni to dwong rac. Diki maco waco to dwong rac. Loko ngwinye i ka mo keken calo dako ma matye malaya. Loko ngwinye i ka mo keken calo gwok Maria mader ma tye ka poko nyac. Otim in poko nyacci ni wabigiko ko i lobo Acholi, dok poko nyac ma migi ma in calo boc me Otim wod pa ryemo, wek macalo wan lutino Acholi wagik maber, omyero wanegi ko. Ka in ipyem, kur. Ka in boss mego tim itamo ni in ilyero maniko i kom megi pa wan dok oducu ma gunywalowa ni ciko. Ka in itamo ni boss in boss mego tim ibilyero maniko weng i lobo Acholi onyo i kom Acholi weng ci kowa. Ka in itamo ni in boss mego tim ilyero ngwiny Cetiko weng i kom wan Acholi weng ci kowa. Ka itamo ni lok tuku Ci ibiniang, pien an macalo His Excellency Doktor Daniel Soka awaco mapol ni laming niang nongo oto. Laming kit ipwony nining pe obiniang, ento laming niang nongo tye i wi kabutone ma nongo dong cok to, tye i wi kabutone me tone. En aye laming cako niang ni en onongo ebedo ka timo bal. En aye gin ma watwero weko Bosmik otim wod pa ryemo twero niang kwede. Aneno pyem wa i kom katoli na okur okur umak cawa ki dakeka ma an aloko kede an macalo His Excellency Daniel Soka atye spokesperson pa lutino Acholi i forum mapat pat. Miya aboro ki pyerabicel maki dok inwo an atye spokesperson pa lutino acholi ma gitye i foram miya aboro ki pyerabicel atye foram dok atye spokesperson pa lutino acholi ma tye i diaspora pi kaki pi dog kaki ki dog gang makato miya acel ki pyeraryo i lobo pa lwoo.

ki kaka ducu ma loko leb luo ento laming moni tamo ni myero ikwany wa ki i direction eni laming eni nongo omyero kong waneko wek pe omedde ki poro ming ki loko loka baba me bedo ka roco wi dano wa ni pe guniang lok ada Ker Abbas mege otim dok kombeddi Museveni kacel ki Rwandese Tutsi refugee occupants onyo Banyamulenge eni onyo luming gicwako en onyo gibino ka nyweno wi Acholi ni wok ki laming eno ma kilwongo ni Bosmik Otim-mi, Bosmik Otim omyero waneko wek lok pa wan lwor owot matir i cano. En dong gin ma wacako ni ngat mo keken macaro lutino acholi macaro lwor lange alu jo pa dola anywak onyo type lwor mo keken matye i twok lobo mapat pat omyero wanek oko ngat mo keken macito ka nyomo kaka mapat ki lwor nongo lamone ma megwa Pien ngat ma tye ma maro lwo omyero onyom lwo, onyom kaka lwo, ento pe ocit ka nyomo kaka mukene. Ngat mo keken ma binyomo kaka mapat wan macalo lutino ayera nyo wan macalo lutino lwo wabidiling kwede. Ka gitye ka tamo ni lok tuko ci wakur lutino ago kacel ki ludito wiye ago okubbe kweda cente wacwalo botwu i yo ducu. in donors wek wukonywa neko luming ma gitye ka nyweno lok ma gitye ka nyweno wi lobo acwal ni o wek wukonywa ki neko luming ma tye ka nyweno lobo acwali ni o lwonga ni His Excellency Doktor Daniel Zoka aka Bad News System.